Petra c'hoari ganit Ur podskignad c'hoarioù video Gant Gikezig ha Tornoz.
Demat Demat Donez-mad, euh, blavez-mad Ya.
Ya, tu Enrollet oa daou vil daou warn-ugent. Ah
Ba euh, ya, c'est ni e mize oen daou vil tri warn-ugent. Ya, setu... Euh, Donez-mad e petar c'hoari ganit nabaden miziek. Ya. C'hwec'h c'hwec'h miziek mateze. Oh, muioc'h, ma n'eo ket muioc'h. Euh, penaos ma kont Gikezik Oh, ma d'an traoù a ganit tornoz. Mais fiscal, fiscal, la oadon o ren rola na baden ganit en dro. Ya. Euh, neuze, euh, a bep sort vo, euh, vo koz euh, hirio, fenoz. Ja. Euh, mintin mor, ma, ma selaouit dit euh, tous ar vintin. Ja, in gale un tamm. Um, met neuze, euh, dre mara zera c'hwec'h miz, ouzhpenn c'hwec'h miz, on eus en rollet a, an abadenn ziwea, on eus kalz draoù da lar, me, yeah. kouera mat, peger on eus div abadenn da enrolla e nebet amzer.

Ya.
Spi penaos eo deut d'ar pavezioù a-raok en horloñ.
Yo, t'as ket droit da vont kuit a-raok c'hwec'h miz. Voilà. Euh, neuze kroget vo gant keleier. Neuze te pas prientet keleier, mais euh, bah, bah oui, yeah. une temps euh, course. N'int ket vresk tre, n'int ket keleier vresk, peger on, e, on oa prientet en rollant en aborden e derou miz ebrel, oc'h ma c'heleier a zo euh, deus miz meurs. Ni voyons yaouank a disourci d'ar mare-mañ. C'est you sweet, tall summer child. Um, ur red yeah. gentañ hag en ur stumm e, e un tamm vresk pugure ar c'houlz. Mm -hmm. E felle di menegi e oa um, achu gant an itri. Yeah.
Nor e, e miz meurzh e oa bet uh, uh, meur a embanner bras o larat, fin uh, embregerezhio bras o larat na gemerfen ket perzh ar bloaz-mañ. N'oc'h ket bet mhm. Microsoft, Nintendo, Sony hag Ubisoft. N'oc'h ket pad ur pennad oa un tamm ba piv a chomo en E3 evit kinnig trev. Uh, hag, un nebeut, hag un nebeut dewezhioù goude ba ben a fin eo bet nullet da vat. N'oc'h mm, ben a fin, daoust hag ez eo un tamm RS euh, pranta da Covid. Uh... Ah bah, da m'zoñ, je crois a-raok ar Covid zo ken, hein. Enfin, N'ouzon ket lâra ar pezh qu'on a là. Ya, euh, pezh ma c'han lârat e ben, e ben a fin vel eo bet euh, ba gwad an trev dre ar rouedad e pad ar prantajoù euh, euh, euh, bac'hañ er bed a-bezh. Ben a fin e Ar plegenn adkavout war al lec'h n'eo ket bet adlañset hag en ur stumm tout an dud 'neus kavet doareoù all da gelaouiñ ar vewezerien. N'eus ket hepken marteze kement da lakaat an dud da dañva an traoù war al lec'h hag ez eus abadennoù all ouzhpenn evit kinnig Ar c'hoarioù bras a zo mont da dont e-maez kwa, en un doare muioc'h dre ar wedatenn ar stumm. Ya, ya me lâre e bet a-raok ar Covid peogwir gwirionez, a-raok ar Covid zoken EA doa paouez- noa paouezet, Sony da'm soñj n'a paouezet zoken a-raok ar Covid da gemer perzh en E3, Nintendo eus ur un toullad bloavezhioù ivez. Ur pennad, ya.
Euh, neuze da'm da'm soñj ar Covid 'neus buanet an traoù moarvat, Ya. peogwir dre ma n'eus ket bet da E3 pad, pad ur vloaz pe daou aze. Et bah, an dud deus graet nabadet nou memestra, bez obed ar Summer Games Fest. Yeah, c'est Neus ket soñj peg eus e, e kroget, mais setu d'am soñj vo ret tont ket. Yeah.
Ah, Forz meus an itri uh, a zo bet ganet en ur bed ep internet, pe, pe gant nebeud a internet, pe yor yeah. gret evit ar, ar gazetennerien. Ma ya dres. Evit kabout titourou ar c'hoarioù, setu uh, pa dandan. Euh, tamm-ha-tamm, euh, bah, n'eus ket dem ken eus ar gazetennerien peger e c'hallont skignañ war-un dre Internet neuze. Yeah. Euh, de, de Et nous en face aux ar gazetennerien, mais pas suite. Oui, il y avait juste. euh, bah, bah, bezo an abaden, euh, neuze, bezo ar, ar potskiad nevez, gret gant Erwan Cario, an evet gachet gauche, hag a zo euh, tud eus euh, euh, Casete Nougal, kazetennoù c'hoarioù video gall neuze kan ar PC euh, euh, JV Le Mag, traoù vel-se, a, gomz diwar-benn euh, traoù diwar-benn ar c'hazetenniñ.
Setu bet ar c'heleier c'hoarioù video a gomzet o deus diwar-benn an itri, je savoir, o zel kelaouenner pa, pa vezent pedet da vont e, Los Angeles ha tout. Ya, setu, c'est zo ur mare a zo achu, quoi. Ya, ya, c'est ya, c'est ce Mais ne gledraient un rafale, enfin.
Comme ça, en même temps, petra est persnevé à argazenerienne et un bedman, quoi.
Euh, hag euh, penaos e ve gwelet ar gazetennerien evel un doare juste da

Mais
Ok. N'oc'h evit ar re an daou den all euh, estregedon a c'hallfe bezañ dedennet gant se. Degero an tamm.
Nac'hadnad. Euh, neuze, il y a diver-ben en Itri. Euh, bah, setu n'eus ket kalz tra awal Non, ben a fin e ar Summer Games Fest n'eus kemeret un tamm euh, lec'h euh, an ya, Itri, quoi. Pepinier, hein.
Ba, ba, ben a fin, vit, vit tomb ne chanch netra, gwirione. Bezo c'hoaz ur barn prezeg eno gant euh, an embregerezhioù o kinnigo c'hoarioù nevez hag setu tonked 'oa ar stumm itri gant ul lec'h hepken da vont da get n'eo ket souezhus bez 'zo n'on ket trist gant se forzh ma 'z oa ket un darvoud a oa setu greantel-tre 'oa penn-da-benn bruderezh evit embregerezhioù bras Ba, euh, da'm soñj, euh, lodenn Diwign a zo un tamm trist pugur pa on krennardez pe, pe den bras yaouank e ma ur sort euh, huñvre, ah, mateze c'hallfen un den bennak mont d'an ah, tri, enfin, n'ouzon ket petra.
Pan goude-se, m'eus bet ar chañs da vont d'an Tokyo Game Show, nor eh, mateze, rand da baouez da glem. Ouzhpenn da seg un huñvre, vraiment, mon ur c'hoaz en itri, da c'hortoz pas d'ur vechou vit klask c'hoariou pe... Ouzhpenn, bon, non, Zo nous elle peut avoir marré he l'air ma oa bet skuliet tout droit de nous personnel ar gazetennerien a oa bet ah, dit à toute fin.
Ok. ouais, quel quel disque de nous même les gant. Non, mais oa an tu un temps oa euh, yeah, yeah, em gav bras un temps vel ur sort Comic Con, mais met gant c'hoario vidéo. Oc'h e oa, setu e, oa, e chome un doare tra waouh! Mm.
Me hag ba, ar gastennerien a lâre ivez oa un digare da, da vont da gomz gant an diroerien, gant o c'henseurted, tout se, tout se.
Yep.
Euh, mat. Euh, trawal, euh, t- keleier al pas? Euh, ya, met euh, notennet-ma, euh, penaos euh, da, da e miz Meurzh e oa bet euh, embannet yeg an Ubisoft e oanio nullañ un toullad c'hoario a oa- o doa war ar stern. Nor e euh, c'hello a zo un tamm nec'hus, pugur euh, n'ouzer ket peseurt c'hoario a zo Ya.
a oa.
Hag euh, bah, marteze magnenjoñ skarzhañ tud pe fin... euh, C'hoazh. c'était- ya.
Noc'h euh, ne, ne james plijus klevet seurt traoù quoi, c'est diskouez o zuroc'h n'o deus ket gwerzhet traoù zo warlene. Ah Bah, Fin, ne- euh, miz meurzh zo fin ar bilan, euh, zo fin ar bloaz euh, économikel. Be vez Ya, c'est alies tu. bilañs économikel a- an embregerezh o bras avec oa de miz meurzh. Mm. N'oc'h e- diorroc'h e goude-se o deus tapet seurt diviso, quoi, n'oc'h e bod. Et dans ma Autant on a réserve, l'impression.
il il y a, si tu veux, ar bilan-se avec Red dirak an, an dud a, a bost ar c'hoant en embregerezh, Yeah. quoi. En- Neuze, euh, pff, e gwirion e, e, enfin, e Samsung, je crois, arvez alies, ar re on eus klevet komz peger euh, e beg e laret euh, evit, morvat evit frealzi euh, an dud a ro arc'hant peogwir Mais, euh, euh, n'eo ket an, an disoc'hoù zo bet mat met n'int ket bet ket mat hag ar pezh veze gortozet euh, Ok. evel-se en même temps j'ai quand même une, une histoire moi aussi être triste-très peogwir m'envoie do c'hoarioù ma- ma- mat mais évite frealzi euh,

Setu me ya da me soñj enfin n'eo ket mat-tre an traoù evit Ubisoft kennebeut. Mm, mm, mm. Tout an aferioù a zo bet nevez zo hag euh, ben an traoù. Bref. Me zo ivez ur gachet gauche diwar-benn Ubisoft.
Men a fin tout ar podskignad war Bodias vid ar podskignadal. Yeah.
Pas drevan e rom abadenn beken. Ia, setu.
Kit a chilaou au poskignajo e galek, ben a fin petra rit amañ. Ia. Euh, mod all buan a bihan ma notennet ar Pegaz, pugur e oa bet a lid e miz du, e miz du, oh, e miz meurzh, waouh! Bah, setu perak n'en rollomp netra, ben a fin. Ia. Pur e veskan ar blaouez euh, tout mijo ar bloaz. Euh, N'oc'h e, bah, bihan a bihan, e oa bet Stray a c'hoari gant ar c'hazh oc'h eo, gwellañ c'hoari ha gwellañ c'hoari dizalc'h. A Plague Tale Requiem 'neus bet dek mil priz, priz an istor, an neuz, ar son hag priz an dud foran quoi o doa votet evit ar c'hoari-se. Hag Sifu 'neus bet priz ar gameplay. Evel-just ez eus kalz prizoù a-alon oc'h gallout reiñ mont da glask se ma an tri c'hoari-se ma ran menegiñ pikouronioù. Tainikin n'eus bet priz ebet, siwazh. Un tamm trist oant. Hier, ret vo din c'hoari Plague Tale Requiem, plijus-tre ar rann gentañ. Ya.
Ret vo dit c'hoari gant ur Plague Tale Innocence. Ya.
Il y aurait plus judith.
de me et plus je fais dit, ya. Bah, ya, ya, ben-da-ben.
Ya, neuze em eus notennet neuze besoin un histoire gant euh, Blizzard. euh, non, Microsoft doit prenet Blizzard pas l'Ixo, mais besoin ur bern processoù evit pugur besoin meur a aozadur a ra vardro mera a, a, reve- ar gevezerez. a zo setu pa vez adprenet d'un embregerezh bras gant un embregerezh vras all vel just e gurier ket n'o ket ur monopole ha neuze lec'hioù zo ebet asantet e lec'hioù zo e lec'hioù all eo bet nac'het am eus ket heuliet mat-tre neuze n'hallin ket lavar kalz muioc'h goudaon ur sapre bourdel neuze ne gomzin ket kalz hiroc'h diwar benn se. Daoust hag-eñ zo ur gachet gouch diwar benn se? Hmm, moarvat.
Nebeut diorren Microsoft nevez-so, ya, neuze moarvat e komzont diorren-se. Euh, un modal, il y a un Drakatz Beyondor, mais avec Eul euh, aventuriou euh, reboot Little Big Adventure, neuze, évidemment l'art, la cadonne tom à contexte endro, euh, Little Big Adventure à oa daou c'hoari euh, koz alin ket anavezet kalz, a deu e mil nav c'hant pevarzek ha pevar-ugent evit ar rann gentañ ha mil nav c'hant seitek ha pevar-ugent evit an eil rann a zo neuze c'hoarioù a zo bet graet gant Adeline Software e-lec'h ma vez kavet Frédéric Rênal a zo anavezet evit bezañ bet diorroet ar survival horror kentañ Alone in the Dark First of Its Name neuze ar c'hoarioù-mañ a zo benn ar fin an dud o deus c'hoariet a blij dezhe kalz ar c'hoari Mais euh, setu n'es ket bet gwerzhet mat-tre. Uh, vraiment, n'es ket... Euh, ne deus ket kosait mat-tre. Euh, mm. Dreist-holl a, fait, a fait gameplay. Ha neuze bezo be, be meur a raktres ober un trederan Little Big Adventure tri, euh, a zo bah, bah ouais, mais de demez euh, en eil hand ben affin, ah, mais diestré, dreist-holl, bah, setu pur une eket na vezen mad, bah, ne serait kalz a, a embannerien a fel de posta ar c'hant er raktresement. Uh, setu pirag gant a skouer oa bet gred ur c'hoari gant euh, Frédéric Renal a tudal a on avait tout dark a oa un tamm ur, euh, ur c'hoari survival horror evit distreiñ un tamm war roudoù, roujoù euh, Alone in the Dark, mais n'e sacré flop ebet, enfin, ur bern kudennoù oa. Ha neuze, bah, setu, ez eo un tamm ivez euh, un doare da d'appout arc'hant vit euh, sevenir ak Reswal. Yeah. Uh, El Beatri en ouez. Ha neuze n'eo ket den dro, mais bezo ur studio nevez krouet anvet euh, 2.2 21, n'ouzon ket, 2.21, n'ouzon ket peseurt yezh e ranker là. Ar studio Gal neuze a zo e kichen Lille, d'am sonj. Hag a zo un tamm, euh, setu, au, ras de lancer en traoù, mais, euh, mais redé ka, redédé ka d'un embanner. Et l'usiet evit ar poen deus embanner ebet, kroget o deus rak tre souzo, mais n'allan ket, euh, setu, euh, tu ta ur bern diroerien evit pe da bea, puis on deus ket ar ran evit poen. Mm. Ha neuze, neuze ar raktres a vefe n'eo ket sevel LBA 3, peogwir, bon, ez a re-amzer, mais ober ur reboot eus LBA, kentañ, gant ur gameplay nevez, gant un histoire nevez, peogwir, bon, an histoire euh, LBA kentañ zo, zo kosaet ivez, peogwir euh, setu une affaire euh, dimezell euh, da vezañ savetet da tout, ne glot ket kemenn-se gant an historioù avegret euh, bremañ. gant ar bern tud cool neuze gant Frédéric Rénal ha Didier Chanfray a doa labouret war ar c'hoari orin gant Samantha Bailey a labour war an
istor hag a zo ur skrivagnerez a-feson ha gant ur paotr eus Brazil ur refanart eus LBA hag bremañ a zo bet tutet evit evit ober war-dro an design dreist Mais euh, dezont ket a-benn da pout arc'hant evit ober ar reboot, neuze ar pez o deus divizet d'ober eo ober un doare remake, remaster, ne get sklaer, eus ar c'hoarioù kentañ, mais en ur glask cheñch nebeut a draoù evit ma vefe marc'hamant, mais en ur euh, memestra adnevesiñ ar gameplay. evit ma vefe tud dud c'hoari un doare aes. Neuze, un dra, ur raktres a-benn ar fin a gousfe nebeutoc'h a arc'hant e-lec'h ma klaskont un esoc'h kendrec'hiñ amonerien. Lâret o deus e oant o komz gant meur a embanner a, glask kinnig dezhe setu ur raktresoù e-lec'h ma vefe esoc'h dezhe postañ arc'hant ha tout. Ha neuze, bah, mac'h a en-dro ar remake. Ar remakeoù-mañ, bah, vefe tu ober ur reboot goude, mais setu... dedennus eo heuliañ un tamm e, bezo un Discord a larout a ran euh, estre pezh a c'hoarvez quoi neus euh, treuzwelus in neus e dedennus un tamm gwelet ba pegen diaes eo evite klask klask ar c'han quoi evit diorren ar c'hoari neus e dreist-holl evit ar c'hoari ler ma zo ar gumuniezh a zo euh, menet quoi da da da heuliañ da da da da heuliañ tout ar pezh vez graet setu neuze ahe sañset vo ur prantad tañva a vo kaset pe an doare playtest a vo kaset da dud zo eus eus penn kentañ ar remake. Euh, inscrivez-donc, mais Muskeres avait trois. Setu. Mais setu, n'es ket ur c'hoari anavezet tre, mais a zo tost eus ma c'halon neuze. Hmm. On bepred laouen o komz diwar e benn. Mard.
Daoust hag-int eus hon komz diwar benn ar Stunfest? Ah, mais ya, Stunfest! Oh bah, trugarez da lakaet ac'hanon da soñj, pezh zo c'hoarvezet neuze, ya, hem, ar Stunfest a zo bet, heu, nebeuti unvezhioù zo. Ja.
Parce que soñj petra war an deiziad du récits, mais, Bah, heu d'avoir eu, heu, ar Ia, Pentecôte. pont ia, setu.
Heu, hag a zo ur festival, heu, c'hoarioù vidéo et Roazhon, dreist-holl, lec'h ma vez lakaet la lakaat a reont an dreist-holl a, mmh Ar gouloù war ar an emgannoù, ar versus fighting, tout se, enfin ar c'henstrivadegoù, an tournamañchoù. A bezo ivez ul den evit ar c'hoarioù dizalc'h, ba da skouer Damien Mayence, neus diorroet steredenn a oa kalz er Sunfest. Ha neuze hini zo bet er Sunfest, ya. Ya. Gwelet 'neus ur bern traoù dedennus, ha dreist-holl be oa kibarbed geogheser. Gourfenn kibarbed geog-

Euh, aozet eo bet gant euh, tud eus euh, skol-veur Roazhon 1. Setu hag a ver meur a dra e e-sport e Roazhon hag deus aozet de neuze boa daou c'haria a Tregon hag de setu un tournamant emo de gwezen hag erfin e vo ar gourfen hag a zo bet c'hoaret war leurenn vras an ar Stunfest. Quel en Hellfest Non. Ah, calzik a dud, oa, euh, Ya, plus calzik oa, oa.
oa tud evit euh, un tamm lavar peuzet remenez, evit displegañ un tamm d'an dud penaos veze c'hoariet euh, geogesseur euh, un doare euh, micherel Ya, etre euh, lusket, lusket entre chez mat, nous. oa. Ya. Euh, setu, nous nous ont ket peut-être un peu sonjet, mais, mais meus kavet plijus, mais bon, anaout a ren mat an dud a c'hoari hag a c'hoari a tout. Ya, kalz plijadur 'm eus bet o, o sellet. Deus an abadenn hag euh, bah, dre, à Drécombe, on eus, euh, a- komzet hon eus bihan-ha-bihan gant ar baotredoù a Drécombe oc'h met be- goudoùiomp oa tud a oa mm, ma n'anvent ket mat tamm ebet ar Mm. c'hoari hag a zoa souezhet bro- ker quoi fin zantet Yeah. dije oa i oa bormet an dud euh, rak pezh a c'hoarvee hag euh, just a-walc'h a- an daou lusker a- o deus labouret mat evit euh, bah, klask displegañ un tamm hag euh, reiñ euh, bah, ya, displéguant euh, ar c'hoari, quoi. Puis on est ket anat vid ar an dud an veun kemant. Euh, tout pezh da sellet pe da verzout ha perag e digredus ha pezh vegouet hag hag hag. Ya, chetu.
Mm.
Un abordel a fait ça. Ya, ya. Ya.
Da gouspenn war verch kenta diom on Ersten Fest. Ya, gwir.
Mm.
Hag a zo, euh, setu, euh, ar festival plus a voir. Ya, bouet euh, epkik muioc'h, mar plij. Yann oa ket kalz euh, foot truck.
Keleier pe euh, tremenet vo da c'hoarioù Ze ra dija kajuget minut. Ya, tu do da dremen da c'hoarioù. Neuze, euh, un toullad c'hoarioù, te peus pet c'hoari ahe vid, euh, vid dirio Euh, pewar, me gant Obradin e barz. Ah, tu zo kregi gant Obradin. Ok. Uh, Return of the Obradin, he distro en Obradin, a zo ur c'hoari diorroet gant Lucas Paup, N'ouzon ket pegoulz ma un toullad bloavezhioù zo, Lucas Paup a zo anavezet dreist-holl evit bezañ bet diorroet ar c'hoari Papers, Please. Uh, neuze Return of the Obra Dinn a zo disheñvel war ur c'hoari um, enklask ivez e-lec'h me neuze bet Obra Dinn a zo ur vag eus uh, kompagnuniezh India hag a zo aet uh, diwar-wel e-kichen an inizi Canary. ha distroet eo goude er porzh hep den ebet e bourzh ar vag. Ya.
Ha neuze euh, c'hoariet vez perzh euh, un den hag a ra war-dro euh, asurañs a kompagnunezh India a rede neuze a-drugarez de d'un eurier euh, burzudus euh, ober un enklask ha kavout petra zo c'hoarvezet neuze en eurier burzudus-mañ a c'hall, evel gant a-drugarez dezhañ, e c'haller gwelet mareoù diwezhañ an dud hag a zo marvet. Setu neuze e c'haller gwelet kaji holl, an holl dud a zo e bourzh ar vag, e c'hallont gwelet penaos int marvet, ha neuze ret eo leuniañ ur c'harned evit lavar piv, peseurt anv zo gant an den, penaos eo marvet, ha gant piv eo bet lac'het, ma eo bet lac'het gant unan bennak. Pe- Ya, penaos, ya, penaos eo marv. Ah, euh, ben la fin, setu tout. Redez juste le nien harnennement, setu pas la c'hoari. Ya, en toullad tu ta war ar Hag vag. an tout la tu a gozo war ar vag. Ha euh, n'eo ket anat beza gouest da c'houzout penaos int marvet. Ah, gant piou? Pegan Peta. Yeah.
setu neuze c'hoari dic'hortoz-tre. Yeah.
benfin, pe j'aurais enfin tourné war an enfin war ar wech kentañ din c'hoari gant gant ar gameplay mossé hein. Yeah, benfin e qui est un temps mais yeah, yeah, mais Deviator quoi, il va juste. Ya, setu. Merstume, pe euh, donc, c'hoari en classe à, à veiller, mais ahe euh,

N'ouzon ket petra peus dalc'h. hein. Piv- Bah, d- me- n'oc'h evit displegañ d'an dud, on eus c'hoari d'assemblées, pas d'aller euh, c'hoari, Yeah. da c'hoari e-unan, mais Mm. ben a fin. euh, et on oa em daou empenn, quoi, vit euh, Yeah. kavout. Pep tra, n'oc'h e oa dispa, fin, me me meus kavet plijus-tre c'hoari da veur a hini. Peus- e vese oa tu da Ah, mais j'en steus an den-mañ oa oc'h euh, que j'allerais euh, Ya, ya. spagnoleg gant emañ en oc'h emañ te deus Bro-Spagn pe non, non. Fin setu an teori eno c'haller kaout evit klask piv eo an dud ha tout se. Hem, meus que j'en skun pas ar moc'h an arall. Euh, goude-se, me n'eo ket me a oa o, o ren àr al logodenn pe an touchennaoueg, puis o benn e fin oa te oa. Mais n'eus ket manket ze din, peogwir euh, bah, n'eo ket en ur stumm da ket ze an dra position par ar c'hoari. Tombation. Mm. Euh, bah, dispar, meus kavet euh, dreist, quoi, oa start, euh, start awoc'h, eh, euh, hag euh, goude-se oa fentus euh, pa gavemp traoù un tamm e a-wechou e ye ur c'hoari chañs pe... Mm. pe euh, tryhard quoi, au jonjal bon, rend da, rend da lakaat emañ en euh, leur c'het vc euh, amañ, hag ah oui chou, e re, e lakim forz petra, hag e re endro, bon, yeah. drolei an is laket forz petra, mais, mais si tu besoin de voir plijour dur, ie pa, pa ouier on eus kavet euh, responcho au mod, hag a wechou em zouezet gant ar re a zo mod, quoi. Pugur mm. e, e ouier ket dreret pere a vo mod war ar c'harnet, a-raok.

Euh, setu. Ar Ouais, neus... Yeah. digare euh, rand malaraat oa leur bourc'h euh, euh, dispar war an ar mouez en ar mouezjo. Yeah.
Pugur e benefin e se scals euh, prantajo ar c'hat klewer dre ar zon, a pezh a zo ber- a pezh a zo c'hoarveet. Yeah. Euh, benefin vez gwelet un, un doare skeudenn deus pezh a c'hoarve war ar vog, hag e klewer ur gojaodenn etre daou den da skouer.

Alors, on peut ce qu'on dit ar ben euh, c'hoarial Ya, perak ket? Euh... Noc'he, me meus c'hoariet dreist-holl da c'hoario berr a-walc'h, ma nafi. Euh... Noc'he en o zouez meus gwelet A Short Hike, Ah, mais ya hag a zo euh, c'hoari bihan euh, moutik-tout euh, a dremen war ur menhin. Gont n'oc'h aet istor Penguin? Ya, labous, quoi. Ya, N'on ket peseurt hini. ya.
Hag a zo c'hortoz ur bellgomzer den a-bouez. Met mañ o vakansi e ti Moereb. Neuze, war an enezenn, ne daper ar pellgomz nemet e lenn ar mene. Neuze ret mont betek lenn ar mene. Met evel-just 'vo ket ken simpl ha just krapat. Peogwir 'vo gwelet ur bern tud tro-dro fin war an enezenn hag o doe 'm sikour. Evit tramor-tra, oc'h un tamm un doare Animal Crossing quoi, evit sikour an dud ah sell em eus pemp kregin-mor ma eskemmez gant, fin setu un dra trok un tamm gant an dud, evit mont war-raok. Setu ke deus eus an tu da bourmen war an enezenn hag all hag all. Bezo ur redadeg, fin bezo ar bern traouigoù, bezo c'hoarioù bihan d'ober, un dra volet o finval a bep seurt. Ha setu ur c'hoari moutik kwa. Ya, ur c'hoari berr a-walc'h, met fentus eo peogwir eo digor-tre hag e c'haller un doare un tamm evel un doare bah, open world euh, beyond tout, quoi. Ya.
Ya, puis Urban Affin, il c'haller euh, kavout doareoù disheñvel vit pignat. Yeah.
Euh, gal hag gal.
Urban Affin zo un ur euh, system euh, squeeze der un tamm fin euh, Mm. e c'haller krapat pe nijal euh, gant plu. Ha redekad, redet dastum un niver resis a blu vit gallout mont betek penn ar meni ha tout-se. Ur keit n'on eus ket trawalc'h ba n'haller ket mont betek penn. Setu. Ba me zo vont da gomz diwar-benn ur c'hoari anvet Moonlighter Matre? da gentañ.
Hag a zo un doare euh, rock light, mais, euh, mais light a oar. Euh, c'hoariet 'vez euh, un den Hag euh, neuze bez' zo euh, euh, doare euh, donjon iskis euh, a zo euh, war an douar ha euh, bez' zo euh, pemp pemp dor ha evit digeriñ ar pempvet dor e ret euh, dont a-benn da lac'hañ euh, gward hag a vez er pevar all gwarded. Aozadur ar roguelike a zo un tamm evel Crypto's Necrodancer, da lâret eo bet zo un donjon d'ober ur wech eo bet lâret ar gward e tremener d'an eil hag e diabarzh an donjon un tamm 'vel ur roguelike, da lâret eo ma vez marvet evel kroget eus ar penn kentañ hag e disheñvel bepred. Me evit un donjon hepken kwa, n'eus ket adober pep tra an holl donjonoù bepred. Setu me goude Ar from a zo un tamm bepred er memes hini quoi. En eur ul lodenn pouezus all eo hon eus ur stal er gêr e lec'h ma vevomp evit gwerzhañ ar pezh hon eus kavet en donjanoù. Hag aze, gant se e taper arc'hant. Ha gant an arc'hant e c'haller prenañ armoù a dilhad nevez evit bezañ kreñvoc'h evit dont a-benn da vont e penn un donjon. Mais Ben Affleck ar framm a zo bepred ar memes hini, et récemment on deus demet pevar peguer e gwirione euh, memestra bepred. Mon erreur a d'an donjon gant euh, gant euh, aviadur ha n'eo ket euh, matre, lac'harer eus vilet, gwerzhet vez ar pezh e vez kavet euh, er stal, euh, prenet vez traoù hag a zo alive gant euh, Gant an donjon, lac'het vez ar boss, tremenet vez an donjon all, ha graet vez rik ar memes tra. Neuze, euh, goude ar mare, meus kavet oa un tamm borodus, mm. peger oa un tamm bepred memes tra, e gwirionez. Um, mais euh, setu berawac'h e, e, evel just a, a fentuze ar gameplay. Neuze, euh, ma vefe bet hiroc'h, vefe bet ur gudenn, mais a oa rik mat a fait... Euh, a, fait dit hirder. Euh, ur c'hoari bihan plijus ha n'eo ket... Euh, setu ne glask ket ober re a draoù hag ober ar pezh ra n'en doare mat da war. Euh, setu ar gameplay a zo klasel a war. Hein, euh, gwelet vez eus Aus a red tomm vel ur Zelda, euh, benefin. Uh, setu ret elar eus vilet. ha mat pell zo. Ha gwerzhañ traoù. Bez' zo un tu ivez lec'h ma c'haller euh, euh, gwelaat e stal, euh, pediñ euh, marc'hadourien vont e kêr ha tout se. Ok, wel Animal Crossing, mais... mais Bah, mais nebeut, euh, rends heur sale, quoi. ça hier. tue, Mirror Star à Guntown, mais ar guerrier, ar guerriarden. Chotu-chotu ur c'hoari bihan moutik ma plij deoc'h an traoù bodroglek hag ar studio neus graet se ouzhpenn a zo neus gwerzhet mat a-walc'h ar c'hoari ha bremañ e labouron o deus graet ar c'hoari aze de demez nevesañ gant asambles gant Riot o glaskont setu reiñ raktresoù liammet gant bet League of Legends da studio bihan n'eo ket fall laouen on evito.

Ur c'hef Laurence eo c'hoari hag a oa bet diroet gant ur studio aostralian anvet Mountains hag embannet gant Annapurna Interactive. war er penn gentañ tout oa deuet e-maez e war iOS hepken e miz C'hwevrer daou vil triwec'h hag goude-se eo bet embannet ar c'hoari eo war Android, Nintendo Switch hag all hag all. N'oc'h ket kontañ 'ra ar c'hoari istor ur plac'h pemp la warn-ugent anvet Florence hag bah deus ur vuhez un tamm ordinal, mont 'ra da labourat, resevra pellgomz a dennoù digant he mamm hag all hag all hag un den bennak er metro pe meskajañs e klev un den o zont gour ebet hag benn ar fin e krogo un istor karante etre an daou den. Ha setu, tamm pe damm, rannet eo ar c'hoari e c'hwec'h e c'hwec'h arvest gant ugent chorbistr-en-holl. Ha setu ba santet vez mat e gwad ar c'hoari evit pellgomzerioù pe skrammou da douch peogwir e penn-da-benn ba ya ret eo ret eo tout stokañ ar skramm hag hag hag evit lakaat an traoù da vont en-dro. Oc'h eme 'm eus c'hoariet gant Switch met mode télé. N'oc'h oa ket oa ket azetr-tre kwa. 'm eus ket kavet gant da'm soñj 'vije bet gwelloc'h din c'hoari war ar Switch e stumm e-zoug evit gallout profitañ mat. Ya, eus ar skramm.
top. Ya, ya.
Oc'h eo ma, ma fell deoc'h ober ar c'hoari e aliañ deoc'h ober war pellgomzer pe, pe intento switcher ma dezoug. Hag c'hoari sim-tre gant puzzle bihan da sevel kaozeadennoù pe skeudennoù, renkañ traoù, spisaat skeudennoù. Bon, netra, netra ispisial kwa, benn ar final lodennoù c'hoari n'int ket a-bouez bras kwa, an istor enni zo Yo zo muioc'h a bouez. me 'm eus kavet brav-tre an tresadennoù hag ar sonerezh. Oc'h eo ar sonerezh 'oa gant Kevin Penkin. Un ergelc'h dous a zo e ur c'hoari hag bo setu n'eo ket n'eo ket re ret un istor ordin pozitivel met setu ur c'hoari bihan a gont deus ar vuhez pemdek kwa.

neuze me abaoe ar wech diwall em eus c'hoariet dizonor daou neuze a zo kozh oac'h met neuze dizonor daou souezhadenn heuliad dizonord unan c'hoari diorroet gant Arcane Studio Michen ket bet gouest da lâret se. Ya, ket fall.
Hag a zo a zo bet brudet oac'h met mestrañ an daou a zo. Deus graet berzh bras. Ur c'hoari dreist-holl, c'hoari ensilañ e vez euh, c'haller lâret, a Mm. ret dezhe lec'h ma ret chom kuzh hag euh, lârañ an dud dre euh, a-dreñv. Euh, ha ma vezer euh, kavet e diaes-tre d'en dennañ peogwir n'eo ket graet an dudenn evit euh, evit en em gannañ. Euh, d'un doare Ma euh, Gwalouve. onest. Mais non, mais dis pas. Setu, evel ma fait, euh, ma fait calz. Euh, Ha neuze, en ur bed un tamm steampunk pe euh, oil punk, n'ouzon ket penaos c'haller l'art, ben a fin, ar- ar- il y a un tamm steampunk, mais pep, pep trace diazet war an, an eoul euh, balum, un ravel-se. Un ergelc'h euh, ispicial à voir, à plus juste à voir. Setu un tamm emod victorian, Ya.
hag a zo euh, graet mat-tre gant... euh, euh, en istor, euh, 'm eus ket kavet dreist-ordinal, Ur dipitet un tamm on bet peogwir oa oa kliched a-walc'h gant tudennoù hag a zo manikean-tre. met ha penaos ha perzh bras ar c'hoari a zo ar gameplay ha dreist-holl an doare da sevel al liveoù. penaos dispartiet eo e meur a live da 'm soñj naou live bennak ha pep hini a zo a zo dispar, quoi. Savet un doare mat-kenañ. Bez zo perzh-bras a c'hoari kement hag an hini kentañ a zo ya ur galloud anvet Blink. Hag neuze, gant ar galloud-mañ, e c'haller treuzdougen war un hirder berr a-walc'h, quoi. Ha neuze, a-drugarez da se, e c'haller tizhout prenestroù, traoù uhel, neuze bez zo tout ul lodenn Un doare dash euh, ici.
Tu, et tu pignat UL à war à mm. disken eus Alzioun in ket just euh, war euh, e, e daouven. A tu profité de ve gwernez an endro a gouspain zo menochou matre bez oliveu gant un doare gimmick e vat kavet en e, tout al live. Um, e, e setu pep live zo disheñvel tre. A gorblijadur hag evel just e c'haller c'hoari en ur bern doareoù disheñvel. a liveoù zo, zo digor-kenañ neuze e c'haller mont dre heñchoù disheñvel. Mm. tu zo lac'hañ an dud pe chom hep lac'hañ. Bez' un achievement ma vez ne vez lac'het den bet ha ma ne vezont ket kavet. Hep, evit an kentañ, moa lac'het un toullad tud, mais evit an eil, hep eus klasket ober uh, pezh vez anvet uh, Pacifist Ghost, da lâret eo arabat bezañ kavet gant den hag arabat lec'hañ den, lac'hañ den bet. Neuze ret eo enrollañ kalz a-benn Mais dedans a-benn, neuze on laouen a oar peger eo. Et, et setu e graet ar c'hoari evit ma vefe posupl ober, ha setu un doare ma fell dit. Neuze ez zo plijus-tre. Euh, hag e roan tuillet ar adc'hoari, peger bremañ e c'hallan adc'ho- adober ar c'hoari, met ul lac'had tout an dud, da skouer. Ya, da skouer.
Uh, ouzhpenn zo uh, uh, disnord daou zo daou dudenn, neuze uh, P, ar memez hini hag e dishonored un, uh, Corvo, pe e verc'h Emily. Ah,
Hag n'o deus ket er memes galloudou, quoi. Mm. E, e, c'halbia dedennus war adober ar c'hoari. Euh, n'eus ket ret c'hoaz, mais marteze rin un dé. Hag, setu, euh, e gwirne, ur c'hoari gret mad. Euh, hag euh, setu plus juste re, pe ur c'haller klask ur bern tra, ou golet petra ra en dro, ha tout. Ya, evit ma plij deoc'h ar c'hoarioù, setu lec'h meret. euh, chom hep ober trouz, chom hep bezañ gwelet evit mont e penn al liveoù. E ben, e dispar.
Mat-tre. Setu.
Yann, oc'h ar greiztoud, me soñjet ma yer chuet The Great Ace Attorney euh, daou e tretan, mais bon, ok, d'amzer d'ober pep tra. Hoc'h eo ar c'hoant mat lakaat ar gaoz war ur c'hoari Diwan hag a zo ur c'hoari bihan anvet Puppy-Cross. Ya.
Hag a zo hoc'h eo ur c'hoari Picross. Hoc'h ouian ket ma war an dud petra eo ar Picross. Met ben e fin eo ur c'hoari euh, ba karrez e fin penaos 'vije tu da displegañ se? Ur gael? Ur gael, ya, trugarez.
n'oc'h ket da da skouer alies karrezenneg, pemp war pemp pe dek war dek pe pemzek war pemzek pe ugent war ugent benn ar fin e ouier ped korzenn oc'h eo pep tra zo gwenn er gentañ ha ret eo livañ kazennoù zo. met pas an holl peger ar pal a vo ober un dresañdenn l'infini e pixel art un tamm n'oc'h eo e skrivet eo da skouer bez zo div gazenn da da rank bezañ du war an hollad hag hag all n'oc'h eo un doare fin setu un c'hoari poell quoi Ya. un tamm
lec'h RDS ober an dresañdenn ha tout-se N'oc'h ket diroet ebet gant la développeuse du dimanche Mhm. Setu euh, n'oc'h en e c'hoari bihan hag euh, ouzhpenn-se o deus dibabet euh, euh, bah, ober un dra tro-dro d'ar d'ar chasse. N'oc'h e ben fin e balias an tresadennoz o pe chasse, pe, euh, pe trev euh, a c'haller reiñ evit kinklañ euh, euh, c'hoari hag all hag all. Hag euh, ben, à fin, euh, an doare hub a c'haller lakaat ar chasse da bourmen, euh, King Clan, nos besoins tu. Nintendogs, Benfin. Et tant Nintendogs, ya. Hag, evel just ez eus ivez ur gouder pennad euh, ur mode gant kijer. Ya. Setu un oc'h eh, ba, d- euh, me gav vid ur c'hoari ken bien e zo kalzik boued ben a fin. Peogwir etre tout an traoù chas, tout an traoù-kijer ha goude zo traoù all ivez. E ez eus peadra d'ober hag setu ma plij deoc'h ar c'hoarioù Picross ha kit, ur c'hoari Picross a galite. Em dres displegañ marteze, piv eo la développeuse du dimanche?
N'oc'h ket la développeuse du dimanche a zo ur plac'h Gall. Deus n'ouzon ket petra eo he micher e diaoul-se.
Diorroerezh.
Ok, noc'h e benn ar fin e iskis. Ba, he micher eo sevel c'hoarioù video, non?
Bah met Jean-Gény, ar raktres, a oa juste a-hoc'h. Me zo un den euh, a ra, euh, ne sont quête labouradran et carrefour, bah, Ah non, tant bête.
Hag Non, alors, d'Arzul et classquant iski dioroi c'hoari ma une. non, da besoin, en Noirchadaine, e pegur e, e derawades, penafin, e deus gant ur skol evit diorren c'hoarioù video, da besoin, jag euh, Hag ur met dreist-holl ur chadenn YouTube he deus euh, l'air Yeah, ma c'est display penaos vez graet ar c'hoari vidéo. dres.
Noc'h e fin e, e eur euh, ober e c'hoario, noc'h e Pupicross n'eo ket e c'hoari kentañ. Non. Um, et bah, et klask diellan euh, tout, toutes se quoi war e chadenn YouTube. Euh, tout noc'h e de zenus. Um, a heme meus ur c'hoari divea ivez, ha n'eo ket an hini. Bihanna peger e Mhm. Sekiro Shadows Die Twice evit an anv klok, hag a zo neuze euh, ar c'hoari diwezhañ d'am soñj a chome din eus... euh, ah non, n'eo ket ar c'hoari diwezhañ, mais ar c'hoari diwezhañ eus Miya- eus euh, I- I- Miyazaki et Taka a chome din d'ober war ur urzia- a gaso war ur urzhiataer. Bref, euh, From Software, quoi. Yeah. neuze evel-just diorroerien Dark Souls, Elden Ring, Bloodborne e-touez traoù all. Neuze siwazh Bloodborne ma kever urzhiataer c'hoazh ha Demon's Souls kennebeut. Mais Sekiro eo. disheñvel a-walc'h eo eus ar c'hoarioù Dark Souls all, peogwir n'eo ket un RPG, n'eus ket da zibab Petra eo petra c'hoarier n'eus ket da zibab e armoù, c'hoariet vez gant ur c'hatena. Ha mat pell zo, a reden en zibab gant se, hag ouzhpenn, e ur gameplay a, neuze, ur c'hoari, setu, aventure hag emgann, vel, vel Dark Souls. Mais an emgannoù aze a zo kalz muioc'h diazet war ar ritm, war al lusk, war ar fed da da get enebour ha da barat e dagadennoù evit leuniañ ur varrenn ur varrenn bennak hag ur wech leuniañ ar varrenn-mañ e c'haller lac'hagnañ en un taol me arabat bezañ taget kennebeut. Bref, un doare c'hoari ispisial a-walc'h lec'h meret kaout un tamm muioc'h a refleksoù hag a lusk eget e c'hoarioù all an diroer. An moa en ur gregiñ ar c'hoari peogwir beus ur bern tud a oa sot gant Bloodborne, Dark Souls ha tout, ha gant Sekiro bah n'eo ket n'eo ket ar memes c'hoari quoi neuze ur bern tud a oa bet lakaet diaes hag o doa paouezet. Ha neuze mo un tamm aon bah vez c'hoarvezet ar memes tra met benn ar fin 'm eus kavet plijus-kenañ ar c'hoari. E gwir on eo ma n'eo ket muioc'h eget eget Dark Souls zoken. Dreist?
Peger eo deuet on a-benn, euh, souezhet oan, me oa sur e e n'allfen ket dont a-benn, neuze diaestri ar c'hoari evel-just. N'haller ket euh, n'haller ket pediñ tud da sikour euh, ac'hanomp evel ma c'haller ober e Dark Souls, n'haller ket euh, ober euh, stratigiezhioù euh, cheese un tamm evit euh, ma vefe aesoc'h, hein, ret eo, euh, setu d'em zimerdi gant ar pezh 'vez roet deomp. Neuze diaes a-walc'h, mais, euh, mais plijus-kenañ Benn ar fin e c'haller euh, merzet, merzet vez mat a-walc'h an araokadennoù a, rec'h euh, euh, a feur an emgannoù quoi. Ret eo mat kompren penaos ec'h a en-dro ar c'hoari, pe, pe, penaos, penaos tagan enebourien tout. hag al liveoù zo, zo savet mat-tre, hein, mes zo, zo normal gant From Software. Ur bern, un chouk kuzhet e pep lec'h, tout se. Ha setu ur gameplay euh, gant le, navi- le navirville ha- hag un istor euh, dedennusoc'h 'm eus kavet rak euh, bon, istor Dark Souls benn ar fin n'eus kazi istor bet, hein, bez zo just un doare bed a c'haller euh, dizoloiñ aze zo ur gwir istor gant euh, mu- muioc'h a, a zivizoù etre an dud, euh, dibaboù d'ober ha tout. Euh, he un, un tamm plijusoc'h. Hag en ur bet de bah, disheñvel-tre neuze euh, chom 'ra euh, setu euh, faltaziek-tre ar bed met Bro-Japan ma memestra ha n'eo ket Mhm. en ur bed ijinet. Hem, gant euh, setu divizoù e japaneg neuze From Software zo ur studio eus Bro-Japan neuze bet studiet mat ha tout euh, bah, istor Bro-Japan hag euh, e, e tremenra e Japan euh, mod kozh Mogeno gant euh, tu, penaos euh, ar yokai a traversé fin Yeah, tout yeah, yeah. an tra, traoù gounel euh, Mm. pas mogenel quoi. Ya, setu sontent ve mat e un, un dra a vestronion, quoi. Mm, mm. He, euh, he plijus, euh, plijus war. Euh, setu neuze bezo euh, meus ket graet pep tra, enfin bezo ivez euh, c'hoazh traoù diaesoc'h c'hoazh d'ober, mais evit ober ar c'hoari euh, dre vras e, Et eeun a-walc'h. Euh, ah, setu laouen-tre gant ar c'hoari-mañ. euh, an emgannoù diwezhañ 'm eus euh, lakaet kalz kalz amzer euh, meur a, a brantad c'hoari evit dont a-benn, mais pas teuer a-benn et, et plijus. Chetu Sekiro, euh, Shadows Die Twice, la plij dioc'h. ar shinobi hag ar c'hatana. Ha mervel, kalz, alies. Ya. Mad, da echuet hon eus aze gant ar roll c'hoarioù Ya.
Traoù euh, eus e c'hoarioù all a vo, euh, setu, a vo euh, komzet diwar o fenn euh, diwezhatoc'h. Ya.
Ar c'hoarioù all mamm Robert, mais marse vo meneget die ar wech a zeu.
Ya. Ez e c'haller paouez gant ar c'hoarioù vit poent, Mhm. Ha traoù peus da lâr diwar-benn oberennoù ha n'int ket c'hoarioù vidéo? Je sais que mon rat zo ur Ben, bern ivez. ya dres, euh, oan un tamm e mode, oula, diwar-benn petra c'han da gomz, peogwir ma notennet traoù, mais genre pegement tañ tout ar bloaz. N'oc'h ket kenkorz evit ar re a fell dezhe gilet oanon o komz bepred, bet miz? Ya, E rañ ur bilañs sevenadurel? Mais ben a fin abalamour da se on eus paouezet d'ober petra ur c'hoari ganit. Ah bon? Un tamm. Bah n'ouzon Hmm.
ket. Marteze.
La con, bet se on eus un arguzenn, Ya, ok.
mais un digare.
Ya, bah daoust hag-eñ vo souezhet an dud gant pezh rann larat? Da'm soñj da gomz diwar-benn Succession. Ah! Euh, n'oc'h eo un oberenn ha n'eo ket c'hoarioù video, ur sirat, euh, ur sirat skinwel hag a zo achuet neveso e fin miz Mae. Hag euh, n'oc'h eo a oa anvet Succession a oa ur stirat war HBO, fin euh, skignet war HBO e Stadoù-Unanet. setu istor ur ur familh gant un un den an tord a zo e pegentañtoù d'ar stirad pevar-ugent bennak hag e e vo heuliet e-pad pe ar pevar bloaz penaos e erez an den-se peogwir emañ e penn ur pezh-mell impalaeriezh mediatek kwa bras e e Stadoù-Unanet. Setu vo am eus enfin ra n'eus ket mui da lâret kalz muioc'h a-dreñv. Ur stirad HBO en hoc'h eo gant Blaouezho Degran. Tro un eur Bewech Ah, setu, bezo... Dreist-holl echuet den neveso. Journal yeah. je prends meneget déjà Succession, mais hey.
Achu. Ar fin.
Yeah.
Achu pen da ben. Euh, mais de plijet on bet gant ar pewar e blaouez. Euh, ne ket ken fentus mateze hag ar blaouez Joal? Pilor 'vezo un ton un tamm fentus gant ar stirad daoust da bep tra. zoken ma c'hed dramatek a-walc'h me hag shakespearian kenañ fin un drajedienn familh penn-da-benn kwa n'oc'h ket. Me 'bezo prantajoù fentus e-barzh. setu me gav e klozet en un doare en un doare logik evit an evit an istor hag an tudennoù. Ya, ur stirad a-feson e-touez e-touez ar gwellañ stirajoù eviton-me. Ha koulskoude gant ar plij diaze hag an neuz 'ro ket super c'hoant sellet. Te zo e-touez an dud a gav bep tro pa vez gwelet ur skeudenn de succession michel lâret ur stock photo. Ur stock photo eus
un embregerezh gant Phil Koster ha tout. Super rak e plij hini ar stirad-mañ.
Ya. Eh ben, Marseille, Zéline Ondé, mais
Ba da'm soñj e preni euh, ma teu e-maez euh, pep tra e Blu-ray e preni ampère da'm soñj m'o c'homzell en-dro. Alors euh, vraiment, oui, en penaos e achu et, et pigeonnier, goélette, euh, penaos e oa e triko an dud euh, etre à toutes ces... Puis Robin et Finn et un tamm Game of Thrones, euh, vraiment quoi. Ya.
Goude-se eo bet euh, tud super pinvit n'oc'h eus ur bern traoù a zo dic'houzañvus. Non, tout en dud zo dégueu. Ya, mais euh, l'Oden eus a- eus ar stirade, quoi. Normal, Ya, ils ya. sont dégueux. Hag euh, ya, ur, ur stirat euh, gant ur sell du, du tre war ar bet, quoi. Euh, euh, an dud a ra troioù fall ar on eo, euh, hag hag hag, quoi. Fin, tout an dud a ra troioù fall, mais... N'oc'h ket bezo tud a ra troio fall ha koll ivez. Hmm. Et setu vit diskoa pegen trenk euh, eo ar galloud, ar mediaio, euh, gal ha gal, quoi. Yeah.
Uh, bah, me, euh, neuze peseurt uh, stirat Star Wars o dod-mez a ba va evech diwea, ma bezo bet blaves diwaz a Mandalorian. Meus ket kavet ken koulz, uh, traoù zo fentus, me traoù a gavan dipitus. N'eus ket kalz van n'on ket komz re diwar-benn-se peogwir arabat spoiliñ, bez' met avat bez' zo bet eil bloavezh The Bad Batch hag a zo un tamm heuliad speredel Clone Wars. Lâret eo ur stirad bevord gant kloned. ha petra c'hoarvez gant euh, ar gloned-se goude an urzh c'hwec'h ha tri-ugent hag euh, he 'm eus kavet mat-tre an eil bloavezh hein. Euh, fiscal a-walc'h ha Ben-Affin eo un tamm bepred euh, Monster of the Week euh, euh, peger e c'hoarvez setu un dra nevez euh, pep c'hoant mais euh, Memestra gant istorioù a gendalc'h ha gant ur fin hag a zo souezhus. A vez ket gortozet neuze ez zo cool peger memestra un dra evit ar vugale da gentañ-penn. Mat eo e vefe traoù dic'hortoz. Setu a bezv Star Wars Visions ivez. 'm eus ket echuet da welet. Star Wars Vision daou da lavaret gant studioioù a bep lec'h er bed. Ha bez' zo, euh, evit ar poent, hon ni meus kavet ar gwellañ a zo an hini a zo graet gant euh, Cartoon Saloon, a zo ur studio euh, iwerzhonat euh, navezet mat evit treset noubeoù Con Armor, euh, Brendan a Secret Kells, euh, petra Wolf Wakers n'eus game bet troet e brezhoneg. Hag e vo ar stirad Asokarot on-maez e miz Eost. Neuze, mall bras warnon peogwir e seblant bezañ just Star Wars Rebels, mais et live action. Neuze, euh, setu, plij zo. Ma, ket fall aze on o komz abaoe un eur. Neuze, euh, un abadenn euh, normal. Yeah. Mais euh, setu euh, ben nebeut vo un abadenn all ma teu ma benn da ober ar pezh a fell dimp ober.